Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Mark Camilleri. Camilleri huwa iggradwat fl-Istorja fil-Baċellerat tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta u ilu jgħallem għal dawn l-aħħar 18-il sena, fejn bħalissa huwa Assistent Kap ta' Skola fi Skola Primarja tal-Istat. Bejn email u oħra, Mark isib iċ-ċans jikteb xi rumanz jew novella polizjeska. Apparti Gallo, il-ħin tiegħu huwa meħud ukoll minn passatempi bħal huma is-safar, il-futbol, iċ-ċinema u sensiliet Amerikani u Britanniċi. Daqs l-aqwa Dr. Watson, ktieb dejjem issibu fuqu. Allura Mark, x'qrajt dan l-aħħar? L-aħħar kif li qrajt huwa HHHH tal-Rambina. Dan huwa romanz semi storiku eh, li setjat fuq żewġ żminijiet differenti l-1942 meta bdiet seħħet l-Operation Anthropoid u iż-żmien modern meta Laran Bena qed jikteb iktib romanz. Issa interessanti ħafna huwa t-titlu Li ġibidni ħafna, anke wara rakkomandazzjoni ta' ħbib tiegħi li huwa qarrej assidu, HHH hija akronimu bil-Ġermaniż ta' sentenza li kienet saret magħrufa fi żmien Ġermanja Nazista li tfisser Himmler's brain is called Heydrich. Heydrich huwa kien il-kap ta' servizzi segreti Nazisti u li huwa li qed hawnhekk fil-qoxra motti wiċċu motti mit-titlu ehm, u jdur madwar il-fatt illi r-reżistenza ċeka batet minn Londra żewġ aġenti ċeki eh, Kubis u Gablik biex joqtlu lil Heidrich għaliex ovvjament qed jagħmel ħafna ħsara ġew Repubblika Ċeka kontra l-Lut u ċeki. Eh, li huwa interessanti ħafna ktieb u m'għandux paġni, Intrigatni ħafna il-fatt li m'għandux paġni, ġas għandu biss il-kapitli, għandu 257 kapitlu, u ħafna minnhom u qosra, anki se nizza waħda biss. Laqatni ħafna l-fatt li għandek erba' affarijiet differenti għaddej fih. L-istorja, għandek ir-riċerka li għamel eh, bine biex bena l-istorja, għandek relazzjonijiet personali kien għaddejjin f'ħajtu, speċjalment ma' missieru u mal-partner tiegħu, għandek ukoll Il-mistoqsija kbira u l-inja tiegħu jekk bħala kittieb li qed titratta dwar personaġġi veri għandniex noħolqu fajt minn żniedna jew le. U x'inhi risposta tiegħu allura? Is-soluzzjoni forsi? Is-soluzzjoni tiegħu hija li inti dejjem għandek it-triq isib tan-nofs, li inti element qed tikteb storja li daħal elementi personali għandek għandek fejn timraħ fil-verità. Ġifieri huwa jħallat fil-fatt. Fil-verità jħallat iva. Mhm. Hemm episodji li immaġinhom totalment U fl-aħħar jgħidlek, isma' dawn ma seħħewx hekk, imma kif naħseb li ġraw jiena. Ma tkunx taf liema hija realtà u liema hija l-fizzjoni. Dik is-sebi ħadd minnha fil-fatt għalhekk huwa mibni bħala romanz li inti qed jibni plott bejn parti storika u parti fittizja, bħal leġendi ta' żmienna. Nasib l-iktar episodju partikolari nasib huwa climax ta' ktib kollu fejn wara s-sejdu tal-aġenti u tas-soldati nazisti fuq il-knisja fejn kienu mustaħbijin dawn l-aġenti tal-rezistenza ċeki Fiha wkoll qrib xi elementi traġikomiċi bil-miljun mod li provaw joħorġuhom minn hemm bħal biżgħu l-ilma eċċetera eċċetera. Grazzi ħafna Mark talli ġejt u qsamt magħna dan il-ktieb. Nirringrazzjaw lilkom ukoll talli segwejtuna narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin sadattant aqraw imqar nitfa' kuljum.